Ech sinn eigentlech ee ganz gudde Mënsch. Ech fanne Gott sollt mech an den Himmel loossen. Esou soe mer et heiansdo, an dat ass bestëmmt, well mer eis d'Gerechtegkeet ongeféier esou virstellen, wéi eng Wo, wou ech mer kann déi schlecht Saachen erëm mat gudde Saachen opweien. Soe mer emol, wa mer gebuer ginn, da fänkt de Mënsch neutral un. Mee dann, op der Spillplaz, klauen ech engem anere Kand eng Spillsaach. Mee méi spéit, wann ech an der Schoul sinn, hëllefen ech awer engem anere Kand bei den Hausaufgaben. Mee da maachen ech de Führerschäin an um Parking hunn ech en aneren Auto geschréipst an ech sinn einfach fortgefuer, ouni eppes ze soen. Mee wou ech ugefaangen hunn eng Pai ze kréien, hunn ech reegelméisseg u gutt Organisatioune gespent, fir datt déi aarme Leit kënnen hëllefen. Mee dann sinn ech menger Frëndin friem gaangen. An esou geet dat déi ganzen Zäiten hin an hier, e puer méi Sënnen, mee dann awer hoffentlech och erëm e puer gutt Saachen, fir datt ech schlussendlech op Gott senger gudder Säit sinn. Mee esou beschreift d'Bibel d'Gerechtegkeet net. An et ass eigentlech vill méi einfach an och vill manner stresseg, wéi datt ech hoffen, datt ech genuch gutt Saache maachen, fir datt meng Sënnen alleguer opgeglach ginn. An ok, villäicht gleefs de net un d'Bibel, mee ech menge souguer no denger Logik mécht dat heite kee Sënn. Stell mol vir, ech hätt elo ze vill gedronk, ech fueren trotzdeem Auto an iwwerrennen dann een, deen där nosteet. Wann ech da virum Riichter stinn, da schwätzt dee mech schëlleg. An zu Recht. A stell der mol vir, ech giff dann do virum Riichter sëtzen an ech fänken un, meng Sënn, dat Béist, wat ech gemaach hunn, ganz kloer falsch mat gudde Saachen opzeweien. Ech soen zum Beispill, Jo, mee ech fuere schonn 10 Joer laang an ech hat nach ni en Accident. Jo an? Jo, mee Här Riichter, ech hunn ëmmer Leit iwwer d'Strooss gelooss. Jo an? Ok, ok, mee ech wäert dat doten ni méi maachen. Jo an? Dat ass alles egal. Dat heiten, wat ech falsch gemaach hunn, ass geschitt. An egal wat ech an der Vergaangenheet gemaach hunn oder an der Zukunft maache wäert, wäert dat heiten net ewech huelen. Mat anere Wierder, a wa mer wëllen zréckkommen op dat Bild vun dervor, wann ech bis eng Kéier eppes falsch gemaach hunn, dann ass déi dote Säit erof. An egal wat ech maache vu gudde Saachen, ech perséinlech kann näischt dozou bäidroen, dass déi dote Saach einfach opgeléist gëtt. An dat ass awer ee grousse Problem, oder? Well mir hu jo alleguerte schonn eng Kéier iergend eppes Falsches gemaach. Awer virdrun hunn ech gesot, dass et mat der Gerechtegkeet a Wierklechkeet méi einfach ass ewéi dat doten a virun allem manner stresseg. Mee dat do kléngt awer zimmlech stresseg, wann ech dauernd muss gutt Saache maachen an et gëtt ëmmer nach net opgeléist. Ma d'Saach ass esou, Gott huet gemierkt, dass mär nimools kënnen eis béis Saache mat gudde Saachen opgläichen an och net kënnen einfach ee Liewe liewen, ouni iergend eng Kéier eppes Falsches ze maachen. An dowéint huet Hie Säi Jong Jesus Christus op d'Äerd geschéckt, fir dass Heen fir eis Sënne stierft. An doduerger, wa mär un Hee gleewen, gi mär doduerger gerecht, an dat hei alles ass egal. Hei ass een Deel an der Bibel, deen dovunner schwätzt, a Réimer 3, 22 bis 24. Et ass d'Gerechtegkeet, déi vu Gott kënnt duerch de Glawen un de Jesus Christus. Si ass fir jiddereen an u jiddereen, dee gleeft. Et gëtt nämlech keen Ënnerscheed gemaach, well jidderee gesënnegt an d'Herrlechkeet vu Gott net erreecht huet. Mee si gi gerecht gesprach duerch d'Gnod, ouni datt et si eppes kascht, duerch d'Erléisung, déi duerch de Jesus Christus kënnt. Wann s du och wëlls gerecht ginn a bei Gott kommen, dann huel dee Kaddo vu Jesus Christus un. Hien ass gestuerwen an erëm operstanen, fir datt s du an ech kënne fräigemaach ginn.